Presentenan tur, dama i kabayeronan bonochi. Mi nòmber ta Marilyn Pasial Elodia i mi. Ta kordinadó di Akademia Popular Aaronscoop, APES. Mi ke yama bosnan tur bon biní Tambe na nòmber di sekretariado kompletu di Akademia Popular Aronskop na e promé lès di siklo titulá Historia i Gobernashon di Kòrsou, Kiko, Ken i Kon? Academia Popular Errol Scope, abreviá APES, a keda fundá riba diesdos di febiuari na aña dos mil dieskuater pa Mester Dòkter René Rosalia. E academia a keda lantá ku e meta pa ofresé konosementu abilidad y conciencia emancipatorio. Apes no ta duda cu e formacion cu bosnan ta bay haya durante di e ciclo di lesnan lo ta y lo keda un compas di desaroyo emancipatorio pa resto di bosnan bida. Pues. Academia Popular Errol Scope ta ofrece boso conocemento emancipatorio y duradero. Mirando e hecho cu nos ta den e periodo di escalacion gradual di covid diesnuebe, Secretariado di Apes a preparara y ta sigui haci su maximo esfuerso pa salba e proyecto. Den e kuadro ei, Akademia a aserká e kompania Morgan Online News di señor Morgan i Senia pa kubri e parti virtual bou di igual kondishon ku e parti no virtual. Pues, lo no ta un transmishon komersial, pero mas bien un oportunidat pa mas Yu di Kòrsou na Kòrsou i sobra di mundu probechá di e informashon balioso ku nos dosentenan spesialisá yu di Kòrsou lo ofresé. Ademas, ta asina ku den kaso ku e eskalashon di Covid resultá den medidanan mas severo na nivel tres, e siklo lo no para pero lo sigui virtualmente te na final. E siklo lo kontené diesdos lès públiko. Na final lo ortogá un sertifikado di partisipashon. E kriterio ta un partisipashon mínimo di shetenta por shento. Awor, ken ta Errol School? Adolf Koromoteskop tabata un dosente i di vokashon un trahadó sosial motivá i sumamente dediká na e hóben di Kòrsou. Di dos mil unu te dos mil sinku e tabata koordinadó general di Grupo Trinchera. El a hiba un bida dediká na bienestar di Kòrsou cumpliendo ademas cabalmente cu e principionan di simplesa, modestria, union y cooperacion. Pa e motibonan aki, Academia a honra postumo dunando e Academia Popular su nomber. E topico cu ta trata awe nochi ta. Historia di Kolonialismo Hulandes na Kòrsou. E titulo ta Sankofa, Kolonialismo Hulandes treshent di shetenta i kuater aña. Nos programa di avenochi ta konsistí di presentashon di nos dosente, despues nos tin un videoclip kòrtiku Seguidamente nos ta sigui cu e lesnan, incluso oportunidad pa haci pregunta y despues nos tin e parti di clausura. Cursistanan cu ta participa online por app dos pregunta corticu y conciso via e app, e telefon, WhatsApp, sinku binti tres, nobenta dos, cuarenta i sinku. Mi ta ripití, sinku, binti tres, nobenta i dos, kuarenta i sinku. Mi no ta laga bosan keda den mas tenshon, i siguidamente mi kier a gradisí señora Dòkter Anders Jean Henriquez pa su kooperashon boluntario i prodeyo na e importante proyekto emansipatorio di Akademia Popular Errol School. Dòkter Andy Jean Henriquez ta un aktivista, edukadó, historiadó profeshonal graduá na dies nuebe shete seis. El a gradua na Universidat Merikano George Washington. El a gradua na dies nuebe ochenta i ocho komo spesialista den asuntunan di género. E ta konosí Komo un aktivista dediká na defensa di derechi di hende muhé i luchadó kontra violensia doméstiko. Komo tal, e ta ko-fundadó di Aliansa, e plataforma, e NGO ku ta sali na defensa di mucha i víktimanan di violensia doméstiko. E tin un trayektorio, un trayektoria largu i konstante komo investigadó, konsehero, boluntario, konsulente sosial independiente. E tabata sentral den realisashon i diseño di Museo Tula, Museo Cas di Palo Mainshi i pa su meritonan sosial el a risibí di Gobièrnu di Kòrsou na aña dos mil diesinko e kondekorashon Krus di Mérito. Dama i kabayeronan, ku boso dosente doktorandes Jean Henriquez. Mi ta deseá boso un anochi di lès plasentero. Jean. Oke, masha masha danki pa e invitashon i mi kier a kuminsá yama danki na tur organisadó di Akademia Akademio Errol's Hope pa e invitashon i tur esnan ku ta partisipá na e lès aki, mi ta spera ku mi ta yuda lanta mas e chispa di ke sa di bo historia. E presentashon parti unu a yama Sankofa, Kolonialismo Hulandes. 364 aña. Boso ta wet ta un para mítiko, e ta un para afrikano ku ta simbolisá ku si bo ke bai dilanti lo bo mester wak promé pa tras. Bo ta wet ta ku for di su boka ta sali un webu, anto esei ta e webu di futuro. Bo no por traha ni na presente ni na futuro si bo no por wak pa tras. I ku esei mi kier a indiká kaba e kuadro den kua nos lo tin ku bai tra. Un otro importante testimonio òf laga nos bisa statement ku tambe ta marka kon nos ta ban traha ta di e historiadó afroamerikano i tambe. Pa Afrikanista e ta un persona ku den añanan sesenta tambe a kuminsá ku e riba na diferente universidat ku e kursonan di afrikania ta John Henrik Clarke. Kiko e ta bisa? E akontesimentunan di sinku mil aña pasá, sinku aña pasá òf sinku minüt pasá Ta determiná kiko lo pasa aki sinku minüt, aki sinku aña òf aki sinku mil aña. Tur historia tin un akontisimentu aktual. E echo ku bo ta na dieseis trinta i kuater hulandesnan a konkistá e isla tin nos mará te dia djawe. Ke men bo no por wak historia komo, An, esei ta pasardo? Pues tin ya tin hende ta bisa mi, si pero ya mi ta tin nada di haber cu e templo ey, cuando bon tur cos tin di haber cu actualidad y si bo no haci investigacion di pasado bo no por sa. bo presente. Un otro aspekto ku mi ta kere ku ta hopi importante ora nos ta wak historia, en partikular nos historia kolonial, ta ku pa bo komprondé nos historia ta hopi importante pa bo komprondé historia mundial. Fone bo no por ponele den konteksto. Un otro aspekto ku ta importante ta ku bo mester sa e teoria di dekolonizashon di mente. Esaki ta enserá, por ehemplo, ku bo sa ku bo tin ku kombatí falsifikashon di historia, bo mester traha for di perspektivanan nobo, bo mester tin definishonnan nobo ku nos ta usa pa ora nos ta papia. Por ehemplo, nos no ta papia di katibu, pero nos ta papia di esnan sklavisá. Bo mester komprendé historia di resistensha. Bo mester wak kiko ta importante pa nos awe. Esei ta John Henrik Clarke a bisa nos atrobe. Nos mester komprondé nos konosimiento di historia ta bai kompañá ku e proseso di sanashon. Nos historia a konosé hopi hopi di doló. Anto nos mester deal ku esei. Anto esei ta un proseso di sanashon ku ta kubri hopi diferente aspektonan ku nos no por papia over di dje awor aki, pero e ta importante pa sa. Anto nos ta usa liña di tempu komo un kapstòk pa nos komprondé, pa nos kologá e diferente prosesonan riba dje. Kiko ta e kos ku nos ta bai trata i ku mi ta spera ku mi ta logra? Den e tempu ta bira un reto pa mi. Nos a hasi pa kaba e parti di introdukshon i despues mi ke para brevemente na algu over di kontinente Afrika, di kon pasobra nos no por bula den laman ganchu o kuminsando kolonialismo hulandes sin kuminsá na origen di unda nos ta, ken nos ta. Nos hasi esei pasa na e pueblo original di Kòrsou, ku ta e indígenonan. Nos no ta yama nan Indian, esei atrobe ta un otro aspekto di kon nos ta usa konseptonan. Despues bai na kolonisashon ulandes, e promé periodo nos ta yama periodo di West Indische Compagnie, i dentro di e periodo ei, Bo mester komprondé e aspekto di Kòrsou komo deposito di persona sklavisá i produkto. Bo mester komprondé kiko ta un sosiedat sklavisá. I despues pa nos bai na abolishon i periodo di transishon, e struktura polítiko dentro di esei pa nos yega na e konklushon. Oke, dikon Afrika? Pasó Afrika ta e kuna di humanidat. Aki hende a nanse den un proseso di evolushon ku a tuma sinku te awendia nan ta bisa asta shete miyon aña. Anto for di e oriente di Afrika hendenan a plama bai rònt mundu. Awor bo por bisa, epa, mi ta weta hende blanku den Europa kon esei a bai. Esei a bai dor ku ta tin kambionan Den klima, e klimanan di ijs, anto esei a pone ku na un dado momentu hende su melanin a kaba, kambia, anto ku nan a bira blanku. Pero hende a sali for di Afrika. Anto a puebla otro camina. Ke men cu otro palabra tin un un rasa so. Pero bo sa kico? Ainda na scol nan ta papia di rasa preto, rasa cora, rasa hel, etc. Un rasa tin. Anto cu nos sa esey? Anto esey ta door cu archeologia ta yuda nos pa haña a base di loke nos ta haña di en particular westonan. Tecnologia awe por wak a base di e wesunan asa ki ba come, di kico ba muri, si ba haya sla. Tur e cosnan aki nos sa awor ki a base di arheologia y tambe door di estudio di DNA nos sa cu e hende a sali for di Africa. Ke men? E hende un dos shen mil aña pasá, e evolushon di loke nos ta yama awe Homo sapiens sapiens, esei ta e hende moderno, a sali for di Afrika i puebla otro kamindanan. Anto si bo wak e skeletnan, e fuentenan arkeológiko di otro kaminda, por ehemplo di Europa, nò, promé di Asia, Ta noventa i sinku mil aña di m'a bisa boso esun di Africa ta doshe mil, esun di Europa ta trinta i seis mil, esun di Australia ta trinta i dos mil. Ke men ku otro palabra esun di mas bieu ta esun di Africa. Un tres aña pasá nan bo nan haña algun skelèt na Inglatera. Ora nan bai analisá esaki e awendia asta nan por duna un idea kon e hende su aparensia tatá. E tabata un hende pretu ku wowo blou. Ya ke men no tin awa palabra. Anto. Ora bo sa di unda bo ta bini, anto bo sa ku bo no ta bini di esnan ku manera nan a pinta nos ku apenas por papia, ku ta barika grandi di hamber so nan tin, anto e yori bo tin ku kibra ku falsifikashon. Un otro kos importante ta. Ku no solamente Afrika ta e kuna di humanidat di unda nos a bini, pero el a duna sivilisashonnan haltu tambe na mundu. Por ehemplo, boso ta weta e hieroglife, e eskritura Kemet. Kemet ta e pais, e nòmber original di Egipto. E no ta Egipto, ta griegonan a duna e nòmber. E Pero e nomber original ta Kemet. Anto Kemet ke men pais di hende pretu. Anto boso sa na unda e sivilisashon ei a sali kaminda Nilo a spruit. Ke men mas o menos mei mei den Afrika. Anto djeinan, e Anus i e otro pueblonan a bai i a. sivilisá e loke nos ta yama awe kemèt. I awe ora bo weta e pinturanan, ta hende pretu nan ta. Un bia mi ta kòrda ku mi a papia ku un hende, e di ku mi sí, pero e ta pintura pretu pasobra no ta tin otro pintura. No, ya. Bo comprendé? Ora bo weta e kabei ta kabei di krul. Awe nos ta kere ku ta nos a inventá flechtumentu di kabei. Flechtumentu di kabei tin sinku mil aña bieu. Ya. Awor, mi ta weta ku tin un problema aki ku e e estatua di Imhotep. Inhotep ta un di e sientífikonan grandi ku Egipto a konosé. Anto e tabata e. E ta médiko, e tabata architekto, e tabata un persona spiritual ku despues di su morto asta el a keda adorá komo un dios. Anto Inhotep ta rob'é? Bo ta weta e, ku bo no ta wet'é bo, pero kontal, e ta pretu, ya? E no ta blanku. Anto. E homber aki a duna na ciencia, el a el a crea hasta un scol, ke men ora nos ta papia cu Hippocrates ta e tata di medicina, si, nan a bisa nos cu te ta e tata di medicina, e tata di medicina ta Imhotep. Right? Anto nan horta atrobe, esei trobe ta forma parti di falsifikashon di nos historia. Ok, banda di arshitektura ku te ainda nos un por kabe komprende ta kon na Kush, na Egipto nan por a krea tur e kosnan aki. Banda di loke mi a bisa boso medicina, Egipto tambe a duna na mundu religiosidad y spiritualidad. Akinan boso ta weta e simbolo di e dios Maat. Anto Maat ta e diosa di husticia, di e berdad, di orden cosmico. Ya, anto e ta ser figurá pa e plumanan di avestrus, no solamente rònt, pero ariba. Boso ta weta ariba bo ta weta un pluma tambe. E pluma ei tambe ta testiguá di Mahat. Anto e diosa Mahat tambe ta e diosa ku a bini erk'e reglanan di Mahat. E reglanan di Mahat ta konsistí di kuarenta i dos regla. Por ehemplo, bo ta stima hende. Bo ta traha na pas. Bo ta para pa alegria, pa duna alegria na hende, etcetera Kua rente dos regla. E reglanan di e dies mandamentu a sali for di e kua rente dos reglanan di Maat. Anto boso sa ken Moses tabata? na corte di Farao. Anto ora el a sali for di Egipto, el a bai cu e ideanan spiritual tambe cu tabata tin na Egipto. Te men conoce bo historia. Ban un ratu na Africa Occidental. Akinan boso ta weta un. Imagen di Malsa Musa. Malsa Musa di Mali. Mali e tempu ei ta mas grandi, e ta sumamente grandi, e ta ta Senegal, Mali mes, Gambia, tur tabata forma parti di Mali. I e. E rei aki a biba rond di dies tres, dies dos, el a asumí e reinado ora e su predesor Abu Bakr aldos a bai pa bai descubrí, pa bai ku su barkunan, anto nunka mas no a hañ'el'e. Anto loke siensia ta bisa, ku probablemente e hende pretunan ku nos a haña i e indígenonan pretu ku nos a haña den Latin Amérika i tambe ku tabata den Amérika na Norte ta forma parti di e gruponan grandi ku a sali for di Afrika i a puebla tambe kontinente Merka. I ta asina ku tin investigashon ku por ehemplo a wòrdu skondé pa nos, tin filmnan, mi tin e filmnan tambe ku kalke ora asina ku hende tin interes p'esei. Por haña e informashon aki. Anto, mas aun ku nos ta yam'el e hòmber di mas riku di mundu te dia djawe, ke men te ainda mansa musa ta wòrdu konosé komo e hende ku ta mas tin tabata tin mas rikesa ku e bilionario di mas Rico Awe da Corsou. I ta asina aki cu ora e homber aki cu ta un islamito, ora el a bai Mecca, el a bai cu, el a pasa via di Egipto, el a bini, el a bai cu asina tanto oro cu hasta e moneda na Egipto a devalua. E cu nos conoceLe en particular pa su rikesa, pero menos pa loke e otro aspecto cu El a haci. E a promove conocimiento, El a busca hendenan di tur caminda pa bini pa, unu, haci Su ciudadnan mas grandi, y un di e ciudadnan cu p'E tabata hopi importante ta Timbuktu.

Tabata bende buki. Kòrda bo, un pais ku a bira grandi di oro, di salu, tabata bende buki. Anto esaki ta informashon ku nos mester sa, paso nos ta bini di hende sabí. Nos no ta bini di e kos ku Tarzan, ku mi ta kòrda su nòmber di e muhé ku ta huntu kuné, pero anyway nos no ta bini ku. E picture cu nan a duna nos di Tarzan cu ta mustra e Africano cu ta core bula di un palu pa palu manera ta makake ta. Si? Des nos mester conoce nos historia. Ok, ban awor na e prome habitantenan di Corsou. Aki trobe nos mester koregi un falsifikashon, anto esei nos tin ku bin bèk djis aki ku ta e spañolnan a deskubrí e lugá aki. E lugá a wòrdu deskubrí dor di e indígenonan. Anto tin un periodo ku nos ta yama pre-serámika, esei ta e periodo kaminda di e indígenonan ku a bini un tres mil kuatrushen aña prome ku Kristu òf nos ta bisa prome ku era komun, anto no sa masha tiki di nan, pasobra nan no a keda na un lugá. Pero rònt di kuater shen prome ku era komun bo ta haña atrobe for di Venezuela, bo ta haña e Arawaknan ta bini, òf loke nos ta yama nan Tainos. I nan ta puebla e mayoria di e. E islanan grandi, anto un par di e islanan chikitu. Anto nos hendenan tambe tabata forma parti di e nashon mas grandi ku yama Aruwak, anto eidenan ta tin supgruponan. Anto e supgrupo ku ta forma e isla nan aki ta di Kaiketios. Cono sa esey a trobe door di loke Españonan a skibi over di nan. Anto um bo ta haya dus loke m'a bisa caba e pueblo nomada cu a bin tres mil cuatrocientos prome, anto e pueblo Caiquetío, anto na nomber original ta

Aki tin para cura cuate. Anto despues e Spañonan a cambiele un rato un tiki, anto yam'e Indios Curacao, ya, pero e mapa ta mustra ta ken e ta, ken nan ta. Anto dikor nos tin ku para riba dje, pasobra mi sa kuanto bia, ma tende guiadónan Turístiko, Bin sa ku a Kòrsou su nòmber a bini di kurason, di kura asau, ya, i mas di e kosnan ei. Konosé bo historia, bo mester sa ta kiko bo ta papia. Anto e testimonio di e mapanan di e spañolnan ta papia pa su mes. Oke, awor aki nos mester nos ta bai na e promé periodo di kolonisashon, ku ta kolonisashon spañó, anto ku a kuminsá na dies kuater nobenta i nuebe. Oke, pero e yora nos mester sa promé kiko ke men kolonisashon. Kolonisashon ke men ku un pais ta disidí. di apoderá un otro pais i tur loke sosodé den e pais te ta disidí. E hende ku e pone pa represent'el'e mester hasi loke e ke riba tur diferente tereno. Esei ta kolonisashon. Awor. Siguiente. Awor, nos sa i e ta skibí tur kaminda ku na dies kuater noventa i nuebe Amérika Vestuchi i Alonso de Ojeda a yega Kòrsou. Anto esun ku e ekspedishon ta riba su nòmber ta Alonso de Ojeda. I esun ku a pone Kòrsou riba mapa ta Vespucci ku a skibi ku el a yega na Isla de los Gigantes. Ora laga nos ta hopi kla ku e indígenonan no tabata gigante, right? Pero e tempu ei e viaheronan pa nan por haña mas sous pa nan. Historianan tabata crea historia tambe. Dus den esaki Vespucci a crea su mes verhaal, pero den otro relatonan, manera di Bartolomé de las Casas, di Alonso de Ojeda mes, ta birsa duidelijk cu no tin ningun gigante. Oke, tampoco no ta cla. Ku si nan a bini nan dos huntu. Tampoko no ta kla ku nan a yega binti i seis di yuli manera ta wòrdu bisá. Right? Kèmen tin diferente aspektonan ku nos no ta sigur over di dje i ku ta eksigí muchu mas investigashon. Awor, e periodo ku nos ta yama e periodo di kolonisashon spañó ku a kuminsá na dies kuater nobenta i nuebe i a kaba ku e kolonisashon ulandes, tin dos periodo. E periodo ku nos ta yama e periodo di depoblashon anto e periodo di rekonolisashon. Ke lo a sosodé? Na dies sinku, dies tres Rey a proclamá diferente isla, no solamente e sun di nos, como islas inútiles. Dicon? Pasobra e islanan aki no tin e metal, e oro, e zilver cu nan ta buscando y nan ta tin mester di hende pa traha den e minanan. Si bo declará cu e isla ta isla inútil, Bo por saca, bo tin e derechi di saca e hendenan y laga nan bay traha caminda si Rey ta pensa cu e por haya hopi placa. Anto esey ke men cu nan a saca di Corsou, Aruba y Boneiru un dos mil indigeno, pa bay traha y muri den e minanan di Hispañola, contribuyendo asina na loke nos ta yama e genocidio, e matansa na grandi di esnan indigeno. Anto eynan tambe tin silencio den se conoci historiador. Pasobra ora nos ta papia, nan ta papia over di esei, di e kantidat di hendenan ku a wòrdu matá na Puerto Riko, na Hispaniola, lubidando di bisa ku esei tambe a sosodé ku e indígenonan ku tabata puebla e islanan aki. Awor, esun ku a bira. encomendero, pasobra ta asina ki cu rey por dunabo un pida tereno, anto bo tin mag di haci cune manera bo ke. Esey ta Juan Dampies a bira esey. Anto e yure e a cuminsa poco poco reconoliza e isla aki y e otro islanan Aruba y Boneiru. El a cuminsa haci el'e. ku e intenshon ku Kòrsou mester produsí kueru atrobe nan mi ta tin mester kueru na Hispanyola, dus pa kueru. I un otro aspekto tambe ta ku Kòrsou e tempu ei ta tin hopi awa, anto ora barkunan pasa nan por Cambia por cambia producto y por tank bay. Esey a bira e rol di di di Corsou. Y tambe saca hende for di Venezuela, indigenonan, pasa via di Corsou pa hiba nan Hispaniola. O kon grandi esei tabata ta, kon grandi e ròl di Juan Dampues tabata ta, esei ainda tin debate riba dje. Boso ta ripará ku tin kontinuamente debate tokante aspektonan masha bieu di nos historia. Anto bo mester puntra bo mes dikon? Anto ke men si ta asina ku. piratanan franses, piratanan ingles i piratanan hulandes tabata pasa ya na e isla. E piratanan hulandes tabata konosé Kòrsou promé ku nan a kolonis'é. Un ta asina ku Oppenblow Maandag nan a disidí, Hei, e awanan di Kòrsou ta leuk, laga nos ban ei. Right? Ok. Nos a ban awor na e promé kolonisacion cu ta di West Indische Compagnie, anto el a dura di dieseis trinta i kuater te diesiete nobenta i dos. Laga mi para keto un ratu cu ora e Hulandesnan a. Sinembargo, e momento cu nan mester bandoná nan lugá, anto e ora ei sí nan a be para mas na e banda di e spañónan. I ku tempu, poko poko nan tabata bini bèk Kòrsou. Oke, e promé pregunta ku nos mester hasi nos mes ta kon bini e hulandes nan a disidí pa bin Kòrsou? Anto yor ei nos mester wak anto dikon nan a bira interesá den Kòrsou. E yor ei nos mester para ketu na un aspekto hopi importante di konosimientu di historia hulandes. Entre dies sinku seis ocho pa dies seis kuarenta i ocho Hulanda a hiba un guera pa independensia di Hulanda, los nan mes di Spaña. Ya. Anto nan a hasiele na un manera hopi sabí. Dus, na un banda hiba e guera, na otro banda traha economicamente pa grandecé e pais. Anto ku e sèn ku bo ta haña, sea di kolonisason òf handelspost, loke sea ku bo ta hasi òf pirateria, atrobe bo ta hinkele den e guera pa bo gana bira un pais independiente. Nan hasi e trabou akí asina bon ku Hulanda konosé tambe loke nos ta yama e periodo di. O Siglo di Oro. E sèn ku nan a produsí, e komershantenan grandi ku por a hinka sèn tambe na pinturanan pa mustra kon nice nan ta hasiendo, anto tras di dje bo ta weta den patras nan e nan personanan sklavisá ku ta trapa nan. Tur esei e moveshon ei a sosodé den e mes un periodo ku nan ta bringa pa nan bira independiente. Awor, den e guera aki ki ta sosodé? Spaña a kolonisá tambe Portugal. Anto Portugal tabata sòru pa e salu ku Hulanda ta tin mester pa bende su haring. Haringkaka, ke men bo ta salga e piska pa e por keda mantené un tempu. Awor, Spaña di ku Portugal, nada, bon ta duna nada mas. Ke men yore Hulanda mester a bai buska. Ta kon bini mi bateria ta bisa ku el a bira ménos? Warda mi un ratiku asina, no kua e ta parando. Ok, dus el a bisa e ora ei, Hulanda a disidí e mes ta bai buska e salu, anto asina outomátikamente el a drenta na Karibe. E intenshon tabata ta ku el a wak kaba e e kantidat di salu ku tabata den serkania di Punta de Araya, anto einan nan a kuminsá pa ku. kue e e salu. Pero ki ta sosode kada be e ta keda bisa. Guarda un ratico. Si, na bai. Ok, kada bes e spañonan ta kita nan fejenan dus tin kera kada be ke men e koi no tabata. Un cos cu a lo largo nan bo keda mantene. Ke meyore ei nan a cuminsa busca otro caminda cu nan por haya salu. Y e bista tabata ta caba riba Corsou pasobra mi a bisa boso ya caba e piratanan tabata conoce Corsou y ora ei ta basta facil pa eyorei yega Corsou. Awor, prome cu nan a yega Corsou ya caba ta tin un compania cu yama West Indische Compagnie. Prome cu e West Indische Compagnie tabata tin un Oost Indische Compagnie, VOC. Ya? Ok, awor, ban wak kico e compania ey ku bo bo por yam'é un multinational, ya. Laga nos wak kiko e e kos ei ta kem'é. Oke, el a nase na dieseis binti i un, e tabata un kompania di estado hulandes, anto e ta haña monopolio pa komèrsio i navegashon den Oseano Atlántiko, kemen na ban tur dos banda, esei tantu e parti afrikano komo e parti di Merka, kontinente e Merka, nan tin mag di hasi komersio, nan tin mag di hasi pirateria i nan tin mag di kolonisá lugarnan. Tur de nomber di estado Hulandes. E West Indische Compagnie ta consisti di sinku kamber, loke nos a yama Amsterdam, Zeeland, dus Middelburg, De Maze, Hoorn i Groningen.